Un felis dia pabo y un siman bendiciona. E manera nos a primintí awe ta e prome parti di e programa Secretonan pa bo Felicidad. Prome no sigui mi ta duna un introduccion chikitu pa esnan cu no a tende pa nan sa kico nan por verwagt di e programa aki. E programa aki eigenlijk Kon el a yega na stand kimen kon el a bin para na kamineta? Pa motibu ku mi tabata ta bezig ku sierto onderzuknan den sierto kringnan kaminda mi tabata ta boeg i kada bia tabata ta bini ku mi ta ta topa hendenan ku ta papia hopi bia di infelisidat, mi ta sinti mi felis i ku tur esena. Anto, ya, ora mi tabata ta haña kada bia e mesun kosnan ei, mi mi mi a. Mab'e kuminsá haya mas gana den e tema aki, i mab'e puntra mas i mas hende i m'a nota ku ya e kos aki ta un kos hopi importante ku ta hungando ròl den nos komunidat i den otro komunidatnan tambe, ku nos komo ser humano tur ora ta bezig ta buskando nos felisidat, kada un na su mes manera, tin ta busk'é ku plaka, E otro ta busqué cu status, e otro ta busquele cu fama, e otro ta busqué cu un pareha. Anyway, asina bo por bay door. Felicidad ta algo asina grandi, tin tanto cos ta hunga rol rond di e tema aki y ta p'esey juist e ta hopi importante pasobra si felicidad ta dje importante pa nos ta nifica cu nos mester di dje pa nos por funciona como un persona. Pasobra na momento cu nos ta infeliz nos ta bloquea. Anto na momento cu bo ta blokia, lo bo no por sigui crece. E programa aki, Loke nos ke bai haci ta y loke mi ke bai haci ta, dor di duna bo conocementonan y toolsnan, mi ta bai yuda bo pa bai conoce bo mes mas miho y di e manera aki pa bo bai crece den bo persona, I ku asina, ora bo a krese den bo persona, e e laga nos bisa e kans, e chèns ta grandi ku bo ta e buk mas sukses. Anto na momentu ku bo buk éksito, bo ta bai sinti bo mas felis. Kon nos ta bai hasi esaki den e programa aki? Na un manera masha fásil i simpel. Lo mi duna bo algu di konosementu riba un tema ku nos lo bai trata. I a base di e tema ei nos lo bai verdiep nos mes kada bia mas aleu. Anto, a base di e kenis ei, e konosementu ku bo haña ei, nos ta bai traha riba bo personalidat. Lo midu na bo tulsnan kon pa bo traha riba bo mes. Di mes e prome biaha aki lo mi bai splica mucho mas tanto, pasobra pa hinca bo den e programa y pa bo por compronde kico nos ta bai sigui cu ne. Pues esaki ta e mijo manera pa bo por sigui compronde kico e programa ta encera. Manera e doel mas importante, e meta di mas grandi di e programa aki ta, pa mi yuda bo riba bo desaroyo personal Pa bo bin logra, pa bo sinti bo mas felis. Awor laga nos duna un pida, un pida, un pida, un pida chikitu asina ki, kiko ta felisidat. Eigenlijk felisidat no, ta na momento ku bo ta sinti bo bon den bo kurpa. Felisidat ta un kos di largu tempu, e no ta kos di. un temporada cortico. Felicidad mester ta den bo hasta na momentonan cu cosnan fuerte bini den bo caminda, cu bo a haña desapuntonan, tog den bo aya mester tin felicidad. Anto esei nos ta papia di felicidad di paden di cuerpa. Pero hopi biaha nos ta busca felicidad cu ta pafo. Felicidad cu nos ta haya door cu otro ta duna nos nan reaccionnan. Laga nos scue bevoorbeeld, nos ta busca status, placa, pa nos tin porta un tiki poder. Nos ta sinti nos bon paso tin tantu hende ta rond di nos. Nos ta feliz, esey nos ta kere. Pero na momento cu nan kita tur e cosnan cu e fe nos, Nos lo bira sernan di mas infelis ku tin. Ata e nan bo ta mira kaba e e diferensia entre felisidat di bo paden i felisidat ku ta para pafó di bo. E programa aki nos di purba na traha mas tantu na e felisidat di bo paden, pasobra esei ta duradero. Anto si tin un kos tambe ku lo bai yuda bo mas i mas, ta e Ser Supremo ku a traha nos. Esei ta e bron di mas grandi ku ta trese felisidat den bo bida. Pues biniendo bek riba e tema desaroyo pa bo personalidat, tambe mi ke para ketu un ratu, pasobra ta importante pa bo sa ke nos ta nifiká ku Bo desaroyo personal. E palabra ta bisa bo kresementu den bo persona. Bo ta un persona úniko. No tin un persona meskos ku bo. Dios a traha bo úniko. Bo ta un ser individual sin tin ningun hende manera bo. Nos por bisa si, Ai, mi ta meskos ku mi mama, mi ta meskos ku mi tata. Pero ya, esei ta bisa nos ta bisa nos tin sierto kosnan ku ta parse otro, Pero nunca mescos cu otro. Pasobra si nos tabata ta mescos cu otro, anto lo nunca lo nos no tabata tin deferencia di opinion. Nunca lo nos lo a no a discuti cu otro, pasobra nos ta comprende otro bon. Pero laga nos lagu'e tene pidi, anto rin mi ta bay splica bo awor kico ta nifica cu ora bo ta bay traha riba bo desaroyo personal. Den e programa aki, bo tin di Mi ta bai duna bo tools nan kon bo ta bai konosé bo mes komo persona. Na momentu ku bo bai para ketu riba bo persona, bo bai pensa, bo bai mira ken bo mes ta. Anto bo bai wak bo komportashon, bo ta bai rekonosé kosnan ku ta ménos. Na momentu ku bo rekonosé kaba, ya bo ta riba un kaminda di viktoria, pasobra bo a rekonosé. Awor, ora bo a rekonosé, bo tin di bai apsetá tambe. Bo tin di bai bisa ku sí, mi ta mira ku e ta asina akí. Kiko mi ta bai hasi pa mi hasi esaki un tiki mas mió ku ta bai yuda mi mes pa mi sigui krese? Na momentu ku bo a rekonosé, bo a apsetá, ta yega e momentu ku lo bo ke bai trese kambio den tal bes bo komportashon. Awor na momentu ku bo ta trese kambio den bo komportashon, ta nifiká ku ta tin tantu proses ku a pasa dilanti. Promé ku bo bini trese kambio, pasobra bia den momentu ku nos tin ku kambia i nan nos ta kuminsá bisa, No ku e Kencio, no no no no no no no, ami ta asina. No, mi mi ta sina no. Koe lokonan ta papia es esun ku ngusta ya. Ke ngusta mi sina te a mester sa. Nos ta pesa ta gaña nos mes. Pero ora bo ke krese den bo personalidat, bo tin ku ta onesto ku bo mes. Bo mester para den un spil i bisa ken bo ta, sin skonde nada. Ken ku bo ta? Bisa boso tabo ku boso skibié riba un papel. Anto bai bek i mira, mira, mira, mira bo komportashon. Mira bisa, Ei, tal bes ta esaki ta un punto ku mi tin ku traha riba dje. Tal bes esaki ta algu ku ta blokiá mi. Na momentu ku bo kaba ku esei ku bo pensa, Oke, awor mi tin trese kambio. Na momentu ku mi ta trese kambio ta bini otro kosnan Riba bo pat, kon pa trese kambio? Bo tin ku kore un sirkulo kompletu. Hopi bia den e sirkulo ei bo ta bai kai bèk. Bo ta bolbe bai bèk den bo komportashon di antes. Ora bo bai bèk den bo komportashon di antes tin hende ku ta bisa, Ya, mi ta geef op, mi koki, mi no ta sigui no, mi ta keda manerbita. Pero tin otro cu ta bisa, No, mi ta sigui, mi ta cuminsá e círculo di nobo. Anto, esaki ta pa duna bo dies un idea con nos lo bay traha den e programa aki con lo mi bay purba na yuda bo. Pero prome kesey tin algu tambe cu bo tin di bay comprende, e tres nivelnan di programacion mental cu cada ser humano ta pasa den. Na promé bo ta un persona, si bo mira esei bo ta un persona natùrlik, ser humano ku a nase universal. Dikon mi ta bisa universal? Ku universal mi ta nifiká ku hendenan di China, di Colombia, di Ulanda, di Venezuela, nos tur ta ser humanonan ku tin sentimentu, ansha, emoshonan. Sanger ta kore den nos bena. Ke menitud lokual ku un ser humano ta hasi meskos ke otro? I a karninan bo ta universal, bo ta e ser humano den su base natural. Awor, komo esei ta un dje nivelnan di e programashon a laga nos bisa, bo ta bai haña bo e ora ei ku ora bo a nase bo tin un personalidat. E personalidat ei ta di bo so. E personalidad e tin bo carácter den dje formá. Bo ta bin cu cierto patrón chi bo ta nace cune di sintimentu, di pensamentu y di manera di actua. Esey bo ta nace cune, e ta den bo. Pero na momento cu bo nace, naturlek bo ta bay wordo cria den bo famia. Ya e nan influencianan ta bay bini riba e patronchinan cu bo a nace cune. E nan ya caba influencia nan caminda nan ta bay voed bo op, nan ta bay educa bo, ta bay bin cosnan cerca den bo patronchi cu bo ta bay mara nan y haci nan di bo y cu nan ta keda e nannan duro mara, pasobra esey ta loke ba siña, esey ta loke bo famia a hinca den bo. Pero Ora ora bo tin cierto patronchinan asina, si bo ke siña algo nobo tin biaha dificil, paso bo tin cu kita un rato for di nan pa bo por laga conocemento nobo drenta paden. Anto den momento ey mi por bisa bo cu si, ok, ba conoce e parti Personal, e parti personal cu abo ta un ser riba bo mes, individual, manera Dios a buta bo, cu tin un hende manera bo, ke patronchi cu a bin den bo caba di pensamentu, di sintimentu y actuacion, pero cu tog ta bini cosnan di bo famia cu bo ta e siña cu ta bini erbey, cu abo ta e mak eigen cu ta bay bira di abo. Ora bo pensa abo bon, bay bek terug, Nos tur ta hendenan ku a wòrdu forma, nos a wòrdu forma, pasobra hende na influensha di pafó i di paden a trae persona ku nos ta awe. Ora bo sigui bai mas leu, ku bo a bira mucha grandi, bo ta bai pafó, i ora bo ta e ser a konosí ku skol, bo ta e ser a konosí ku trabou, bo ta e ser a konosí talbes bo ta bai un misa, talbes bo ta bai. Loke sea, tur kos ku tin ku ta rònt di bo ku ta bin trese otro pensamentunan seka bo. Si bo mira bon no, ora bo yega skol, bo ta yega ku otro pensamentunan. Jefrou ta bai bisa bo, No, bo no mester hasi tal asina. Bo tin ku hasi tal asina. Anto nan ya kaba lokual ku bo a siña di kas, ya kaba i nan tin influenshanan di pafó ku ta bini riba dje ku ta bai bira èkstra riba loke bo a haña di kas. Pero esei nos ta yama kultura. Tur lokual ku ta bini di pafó, esei nos ta yama el e kultura. Esei nos ta yama e kultura number uno. Tambe bo ta bai trata ku bo ta bai yama bo ku kultura number dos, ku esei tin ta makan ku gruponan di hendenan ku ta bai sigui sierto tradishonnan. Bijvoorbeeld, nos komo antiano ta gusta kome nos mes kumindanan, nos ta gusta portá un bonchi ku funchi, otro ta gusta yambo, ki mes ta tipis kumindanan di Kòrsou, laga nos bisa. Otro ta bini duna bo un bòrti frunt ta bisa, no, no, no, danki, mi tin gana di e kos ei. Ke ei trobe ta, esei ta un otro kultura number dos. Ku tin ta maka ku grupo di hendenan ku ta sigui un sierto tradishon, manera bivoorbeeld laga nos no papia di sèks pasobra ta tabú. Aunke awendia mi ta mira ku hopi dje kosnan a kambia, ku nos ta hopi mas leu riba e terenonan ei, pero ta pa splika bo kiko ta trata di kultura number dos. Kultura number dos ta for di bo ta grupo di hendenan ku ta bai sigui un sierto tradishon i ku ta distansiá nan for di e otro gruponan. Y cultura number uno tin te maca cu loke ta den bo paden, e fulnan con bo ta bay reager riba cierto cosnan, ki bo ta bay esque emocionnan cu bo a siña den cas, con bo ta comporta bo pafoor, lo bo rabia ora wende bisa bo algo? Con, con, con, ta depende con bo a siña e nanan pafoor bo ta bay haña otro tipo, cu esey ta cultura number uno. Awor Nos por sigui bai door den e e tema aki cu ta bai cansa bo un tiki, pero dicon mi a mi a mi a purba na a trata na splica bo esaki. Paso si bo por comprende ta dicon bo ta awe e persona cu bo ta. Anto riba bo komprondé tambe ku abo komo un persona ta dje divino ei Dios a traha bo, ku bo por tambe di destansiá tin momentu di kosnan ku ta ménos bon pa laga kosnan nobo bini den bo bida. Anto e programa aki lo bai trese konosementu nobo nan den bo bida. I si bo ke hasi algu na bo desaroyo personal, anteori mi ta bisa bo ser open-minded. Habri bo mente pa e konosementunan ku ta bai drenta, tuma nan, hasi nan di bo i hasi algu kuné. Traha riba bo mes pa tiki tiki bo yega na e felisidat ku abo ta buska. Awor despues di a papia tantu asina ku bo di bo desaroyo personal, mi ta kere ku lo bo a komprondé un tiki kiko bo por verwagt di e programa aki. Pero bo mes sa, ora mi kuminsá papia mi no ke stòp. Aki Bandanan ta grita mi, Masha, ora Valés ta stòp o bo a papia di mas. Oke, ya, laga nos ban bèk, e ora e tema di awe ta bira Amor berdadero. Nos a skohe pa awe si ta un dje sekreto na amor berdadero. Bo ta puntra bo mes, Ki amor berdadero tin ta maka ku felisidat? Wèl, laga mi bisa bo ku amor i felisidat ta mará na otro. Pasobra si bo tin amor, anto bo tin felisidat tambe. Otro un banda tambe bo por mir'ele cu tal vez felicidad tambe por trece amor. Pero mi ta kere mas den e parti promesa y semper lo keda un discuticion cua ta cua. Pero ami ta kere cu ora bo tin amor, felicidad ta bini di un sistema automatico, so bo tin mira cosnan otro. Bo tin cuminsa mira cosnan cu internamente un otro pensamento. P'esei m'ha decidí di scoge e tema Amor Verdadero pa cuminsá cun'e. Pa e tema aki mi a buta tres pregunta seca un par di personanan cu nos a invitá cu e men di den un entrevista cu nan tur ta manda aden loke nan ta pensa. Anto e preguntanan tabata ta preguntanan masha simpel. Pero ku tòg hopi ta bisa he'e e pregunta ki ta hopi hopi hopi dip. Ke mende ta un pregunta tòg ku nan tabata tin ku pensa riba dje promé ku nan duna kontesta. E preguntanan ku nos a puntra tabata simplemente, Am, kiko amor berdadero ta nifiká pa bo? Bo ta aktua segun e prinsipionan di amor berdadero? Abo mes Bo tin amor berdadero? Esei tabata e tres preguntanan ku nos a buta serka e personanan aki. Mi ta bai laga bo tende e personanan aki kiko nan opinion ta riba e tema amor berdadero. Despues ku nan duna bo nan opinion, Lo mi bai duna bo for di un bron ku ta hopi hopi importante ku nos ta yama Beibel. I den ta splika duidelik kiko ta amor berdadero i dikon mi a skohe pa sa ke for di aki. Paso Beibel ta algu tòg ku ku nos tur, eigentlik si bo mira di for di tempu ayá Nos leinan tantu kos ta basá riba e Beibel. Si bo mira mes nos sistema di règt, nos sistema di huisio, ta basa su mes tambe riba leinan ku a sali for di Beibel. Na momentu ku un persona tin ku bai dilanti règter e ta buta su man riba Beibel i pa e papia bèrdat. Pues, Beibel ta duna duidelik kiko ta nifiká amor berdadero. Pero nos komo persona ku nunka a para ketu riba esei, nos tin sierto pensamentu, nos tur ta pensa otro, nos tur tin otro pensamentu di amor berdadero. Pero esei ta e bonita, ta esei ta loke yais mi gusta, mi ke mira e e diferensha entre personanan. Pasobra nos mester siña ku respetá Kada opinion di otro, esei tambe ta un parti di amor. Pero mi ta stòp di papia pasobra nan ta hasiendo seña ku mi trobe pa bisami mi ta papiando di mas. Ke bier ni mi ta bai lagá bo bai skucha kada un dje personanan ki kon nan ta eksperensiá amor berdadero i despues mi ta bini bèk anto ya nos ta nos ta sigui papia over di e tema amor berdadero. Amor berdadero e pa ami. Amor berdadero no ta existi den forma ku ami nunka no ta tin un amor berdadero. E amor berdadero ta, ami ta kere anto pa ami. Bo mane bo tin un amor pa Dios y bo tin amor pa bo yunan, pero pa pareha e amor berdadero nunca ami no tawata tin dor cu nunca mi no a keda cu un solo pareha, pero actualmente awo Ku ami ta sinti mane un amor pa un persona, pero e persona aki ainda no por ta huntu ku mi den mi bida, pero mi ta wardando riba e persona aki. Anto, ora ke ta ku mi un rato. Eso es ke tin ku bai atrobe, i ora mi ta sinti hopi falta di dje, anto mi ta sinti hopi ku ta bini touch mi kurason, anto e ora mi ta kere ku esei lo ta algu di amor berdadero, so pa ta sinti e e mesen ku e persona tin ku bai.

Bo ta balorá otro. Bo ta stima otro. Bo no ta hasi malu ku otro. Bo no ta hasi kosnan chikitu un problema. Bo ta komuniká bon ku otro. E kosnan ei ta un base pa bo tin amor berdadero. Ami ta kere ku mi a konosé e amor berdadero pasobra mi ta respetá hende, Mi ta balorá hende, mi no sa hasi malu ku hende i foral mi no sa ofendé hende. I mi mensahe pa awe pa bosnan ta, No kere ta plaka òf kosnan di mundu òf kosnan luho ta trese nos felisidat òf nos amor berdadero. Amor berdadero ku felisidat ta den nos ma mester ta dus purba na respetá hende, balorá hende, anto sigur sigur bo ta haña amor berdadero òf felisidat den bo bida. Danki.